Selâm aleykum sayğılı seyirciler! Ramazan kündelik defteri programmasına kene de hoş keldiñiz. İşte, keçen seferlerde nice oraza aqqında laf ettik, faziletler olsun, sıñırlar olsun, nasıl tutmağa kerek, ahkâmlar olsun. Ve ilâhre, şimdi ise tam vaqtı nasıl orazanı mükemmelleştirmek aqqında laf yürsetmege. Çünki insan, bilesiñiz, bir amelni yapa bilir, amma yapılsın diye, yani qazaqça deyler de, radi galoçki. Amma men mükemmelleştirmek aqqında laf yürsetmege isteyim. Ve bu hususta, baqıñız, Peyğamberimiz Resulullo sallallahu aleyhi ve sellem ne ayttı? Leysessıyamu minel ekli ve şurb. Sıyam, oraza, ve mında Resulullo bu söznü kerçek manada qullana. Sıyaem arap tilinde kerçek manası terk etmek ya da vazgeçmek velâhire. Leysas-sıyaem, çünki orazada insan vazgeçe, aşısından, suvundan velâhire. Leysas-sıyaemu minel-ekli ve şurb, oraza Aşnı ve içkenlerini qaldırmada degil, yani tek qaldırdım diye suvunı, aşımı ve ilâ ahire, böyle oraza tutam, o degil, yani bunı qast ete Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemâs-sıyâmu minel-lâğvi ve'r-rafeth. Oraza işte ya da oraza muaqqaq ki ne de minel-lağvi, boş laflarnı terk etmekte, vel-rafasi ve pis laflarnı terk etmekte, boş laflarnı, pis laflarnı terk etmekte. Fe in sâbbeke ahadun, Soñra ise Peyğamberimiz, aleyhisselâm, ayta, Fe in sâbbeke ahedun, eger seni birisi de sana qıçırsa, senden qavğa çıqartmağa senden istese, av cehl, ya da caillik senin qarşına köstermege istese, aleyk, fe qul, sen oña ayt, inni saim, İnni saim, muaqqaq ki, men oraza tutam, muaqqaq ki, men oraza tutam. Yani, sen oña aynı şekilde davranma, özüni tut, sabır et, çünki orazanıñ maqamı bar ve bu maqamını, bu maqamını yükselt, sen oraza tutasıñ, onı içün ayt, Ya dostum, men oraza tutam. Qal çetke, alın çetke. Yeter, men oraza tutam. Bu manada ya da başta hadiste, başqa hadiste Peyğamberimiz aleyhissalâtu vesselâm ayta: İza asbaha ahadukum yevmen saimen fe la yerfus. Eger sizden birisi oraza. tutmağa başladı bir künde, Falâ yarfas, pis laflar aytmasın, ve lâ yechal, cail, cail kibi davranmasın, fe in imri'un şâtemehu ev qâtelehu, felyekul, ve eger onıñ qarşısına birisi çıqsa da Qavğa çıqartmasa istese ya da vuruşma istese, töpeleşmege istese, söylesin ki, İnni saim, inni saim, muaqqaq ki, men oraza tutam, muaqqaq ki, men oraza tutam. Ravahul Buhariy. Ve başqa hadiste Peyğamberimiz, aleyhissalâtu vesselâm, ayta ki, Men lem yeda' qavlez-zur vel-cehle vel-amele bih, Kim yalan Şehadet, şehadet, şehadetleri bıraqmasa, terk etmese, kim caillikni terk etmese, kim oña uyıp da böyle amelleri bıraqmasa, yani yalanğa ve caillikke, faleysa lillahi haca, Allah'ın iç ihtiyacı yoq ki, fi en yada'a taamahu ve şarabahu, Bu insan öz aşını ve suvunı bıraqsın. Allağa ihtiyacı yoq. Böyle bir hadis bar, Ravahul Buhariy. Ve hatırlatam kene de, ilk evel özüme, soñra sizge, ilk maqsat, ilk hedef orazadan, Leallekum